ya zita ndinonzi newton eh, cheza chosengwa eh, ndakaberekerwa kumhondoro kuchivero eh, mugore eh, 1952 eh, pamakore iwayo nekukura kwandakazoita kuti ndikwanise kuzoridza mbira eh, ndakazoenda kuchikoro ndaenda kuchikoro eh, ndichipinda chikoro pasen service eh, saka chai chakazoitika ndichekuti pasen service apa ndaiti ndiri muchikoro eh, ticha ari kunyora pabreakboard saka ndaita zviye zvokukotsira zviye zvekuita hope saka ndakotsira zviye saka ndaitanga kuona pabreakboard pa eh, ticha achi painyora mab asi ndaiona fanike ari kutodhirowa mbira eh, zvakadaro eh, zvakaitika nguva yakareba chaizvo ndichiona saizvozvo asi zvaitondinetsa saka ndakazonotaura amai pandaigara papurazi pandaigara pafort martin ndikati a ah, amai pane zvinhu zviri kundinetsa hameno zvandiri kuona kuchikoro nekuti ndiri kuona eh, pane hood inenge ichidhiroyewa naticha eh, saka vano pane simbi dzaanoisa eh, dzinenge dzakaiswa pahood pa, pa, pa saka handisi kuziva kuti chii chinhu chakadaro saka ivo mai ndobva zvavanetsa vakati ah, chiri kunyanya kunetsa mwana chii saka vakazoenda sezvamunoziva kuti eh, kumidzimu inosvika mabotedza ayaya ndobva vanotaura zvakanzi ah mwana wangu ari kunetsekana chaizvo kuchikoro haasi kunyatsoita zvaka ari kukotsira saka zvaari kukotsira ari kuti ari kurota eh, muti eh, tingati ihudhu yakavezwa asi yakaiswa simbi saka ari kuti handisi kuziva kuti chii eh, saka masvikiro akataura zvikanzi ndo dzinonzi nhare vachireva mbira dzatinoridza dzinonzi nhare saka amai havanga vasingazive kuti dzinonzi nhare chii nekuti makore iwaya vazhinji vairidza ngoma mumabira saka zvazodaro eh, kwakazoitwa bira rakazoitwa pamusha pangara pana sekuru pana akarigoka kaseke saka pana sekuru yuda anonzi firipi saka aipoterwa nemudzimu saka ini ndakazoenda naamai ndobva tasvika pai pabira pai ndichiri mudiki ndobva ta ndokubva ratambwa bira riye ratambwa eh, asi ndaingoona riri deze handaiziva kuti chii but ndaingoona chiri chimudende chakaita round but maibuda mazwa aibuda imomo zvichinokurira saka takarara usiku hwese tirimo kuseni saka vairidza mbira ava eh, pane mukadzi ainzi rusia eh, mumwe murume ainzi magandanga eh, vaibva kumhiri kwamupfure kunonzi kwanyatsanga ndo vakadeedzwa kuzoridza bira pamusha ipapo saka kuseni rakabvunza amai ndikati naamai chii chiri kurira excuse saka ndikati chii chiri kurira muchimudende saka vakakumbira kuna rusia zvikanzi rusia e, mwana wangu uyu zviri kumunetsa kuti chii chiri kurira mukati umu zvikanzi o ah, regai timuratidze kuti aone kuti chii e, rusia akaratidza amai amai ndobva vanditi uya tarisa uone zvirimu ndikati ah, amai ya ndizvo zvandinorota ndiri kuchikoro zvikanzi ah, zvikanzi muudzei mwana wekuti azewe zvikanzi zvinonzimbira ndodzinonzi nhare saka zvadaro saka midzimu yakanga irimo amai ndobva vataura nemidzimu yakanga yakasvika zvikanzi mwana we ndo e, dambudziko rainaro rekurota anokotsera kuchikoro achirota ndidzo mbira dzacho dziri kutaurwa idzi saka mudzimu wakataura zvikanzi chiendai muno mutsvagira mbira idzodzo saka amai vakazoenda eh, kunonzi kumiri kwamupfuri saka kumiri kwamupfuri ikoko kunonzi kwabangira saka kwaya kune mumwe eh, munhu aigadzira mbira ainzi ticha nyandoro aiticha pachikoro asi aigadzira mbira saka aigadzira mbira dzemaneros dze, dzezvipikiri dze, dze ndo padzakatengwa naamai eh, kare dzaiita 5 dollars eh, handichaziva eh, mari yacho asi aiori 5 dollars ndobva vatenga mbira dziya ndobva vauya nadzo saka zvadaro eh, gore randiri kutaura irori 68 eh, ndo pandakatanga mbira dziye kudzidza ndichidzidza mbira dziya idzi ndichidzidza eh, rumbo rwokutanga rwandakakwanisa kuridza inyamaropa saka zvadaro amai vakatsvaga kuti kune vamwe vane shasha dzokuridza mbira ndikupi saka zvadaro ndobva amai vazotora inini ndobva va, vataura namude akurotwe ehe aigara kwa kwarwizi eh, ini ndobva ndaenda ndobva ndasvika kwarwizi kuye kwairi vairidza mbira mhuri yekwarwizi iyoyo ndobva ndagara two months ndiripo kwakwari ikoko kwana kurotwo kwana mude eh, ndokudzidza ndichiridza navo ndichiridza navo mbira ndichiridza navo ndichiridza patwo months ah, ndanga ndakunyatsoziva ndobva ndadzokera kumba ndobva ndakugara eh, ndichiridza kudaro saka ndakanga ndine imwe shamwari yangu yandakazobatana nayo ainzi ariot jaure ndiye munhu wokutanga wandakatanga kubatana naye pakuridza mbira ariot wo ndobva atsvagawo mbira yake yaakazonotenga ndobva taakuridza tiri chi tiri two tichiridza saka tanga taakudeedzwa mumabira maseremoni imomo tichiridza tichiridza ah, saka ndobva taita mukurumbira zvakanyanya pamakore iwayo iyo yakanga ya 1970 saka pa 71 eh, pane mumwe eh, svikiro akanga agadzira imba imba yatinoti banya eh, big yeround eh, ine two doors ine musuwo miri imba iyoyo eh, ndobva atidedza zvikanzi munouya muchiridza mbira saka taipota tichienda iri weekend tichiridza friday nesaturday tobva kuesunday eh, friday nesaturday saka tichidaro taipiwa huku tikaridza friday nesaturday uyu yake huku hwani uyu yake huku hwani eh, tichidaro tichiridza tichienda tichiridza tichiridza saka tazoti garei ndobva tazo eh, ndobva azouya eh, eh, kudomboshava mandere saka auya mist mandere eh, dominic mandere eh, uye akazouya auya kuchivero asvika ikoko ndobva ationa tichiridza zvakanaka zvikanzi andiri kuvada kuti vambouya kupi vauye kwangu kudomboshava ndobva taenda kudomboshava nekuti kwanga kune seremoni yakanga yakakura vakawanda vairidzombira vemudomboshava imomo ndobva taenda ndobva taridza takaita competition ndobva ah, tahwinawo ndobva tapiwa mbudzi eh, ndobva tatakura mbudzi ndobva tadzokera kupi eh, kuchivera tadaro ndokugara tichiridza pai pabanya pai eh, ingati 74 74 ndopandakazojoina ana nastera chiweshe ndobva tamburidza futi nastera chiweshe tajoinana kudaro taakuridza tese tichiita maseremoni tichiridza tese tichiita maseremoni eh, ndokubva tazoregerawo iye akuita zvake akuridza ini ndiri kungoridza saka ndandine mumwe wainzi eriot iye ndiye wandaingoridza naye saka 74 ndobva tazobva tanga taakuenda futi kupi eh, kwanyamweda kunonzi kumaterera kwaigara amushore vakazobva vakugara kunharira amushore vakanga vane rimwe zimba hombe futi saka amushore maiuya mabotedza akawanda vachiita maseremoni imomo saka ndo matairidza mbira nemumwe murume atanga taa three taakuti gambiza naeroti jaure neni asi tanga tisina gurupu rekuti taitaura kutumidza zita rekuti gurupu taingoti a ah, tiri kuridza mbira ya takuridza takadaro tichiridza takadaro kwaamushori eh, ndobva takuenda kupi kwana zvimba kufamba kumiri kwamupfure tichifamba nzvimbo dzakawanda chirundazi tichifamba eh, famba zvakanaka naka tichinokuridza eh, ndobva tazosangana futi nevamwe wekwasimba negavi vaigara kuchivero futi ikoko saka ndobva takwana 5 takuridza tiri group tiri 5 tichiridza tichiita maseremoni tichifamba tichiridza tichiridza zvakadaro eh, ndingatozoti e, 76 eh, ndopandakazobva ndobva taenda kunoton ndobva ndakugara munoton eh, munoton ndobva tagara ndobva ndazosangana nemumwe ainzi mandi hanzvadzi yasusan mapfumo ndobva taakuridza tichiridza kwana murombedzi tichifamba tichiridza nzvimbo dzakawanda eh, nemumwe anonzi mudya nevana akazoo akanga akumbira dzenharirano

ndobva ndakugara kwamusana uku 81 eh, saka ndakanga ndakuridza mbira nekuti ndanga nda 1 saka ndanga ndakuridza mbira 2 ndinonzi njari magonde saka ndaibatanidza madeze ndoasunga pakati ndotora rimwe bhandi ndosunga uku rimwe bhandi ndosunga uku ndakuridza handine munhu one wehosho but ndi 82 uyo ya saka ndakuridza ndichienda munana shamva kwabushu kwese kuti chichifamba hurungwe ndichiridza mbira e, takazosvika 85 ndopakazouya stera chiweshe e, stera chiweshe akanga achisenza pasitodatoro nana sekuru gora e, vari munational dance company e, kumbari zvadaro ndopavakazoenda kugermany ku, e, ku kufrankfurt ndobva vanoridza kuya ndopaakasangana napeter rehi e, eh, akazoroora iye stera ndobva ati andoda ah, kukupromota nekuti uri kugona kuridza zvakanaka nekutamba e, stera chikweshe ndopaakabva uko ndokubva abva kugerman ndobva auya ndobva auya kwamusana ndobva anditsvaga ndobva andiwana zvikanzi eh, ndaona promota toda kudzokera kupi kugerman 85 ndopatakazoenda kugermany 85 eh, taigara mu yavanoti west berlin muna gold strasha way ndokubva tagara muye takaita three months eh, tichiita mashows tirimo eh, ndokuzodzoka eh, kunoku kuzimbabwe tadzoka ini ndobva ndati a ah, chirega ndichiita sei eh, ndichiita group saka nekuti stera chiweshe akanga aroorwa napeter rey saka akanga akungoenda kugermany saka inini ndobva ndati rega ndiite group saka ndaita group eh, yakanga ya 86 86 ndiri kwamusana eh, ndobva ndatanga kugadzira marimba ah, madiki eh, ndingati soprani yeah. ndobva ndagadzira marimba soprano ndo yekutanga iyoyo saka ndaiti ndikaenda kunenge kune maseremoni ndikaridza mbira ndoridza karimba kaya kaya kadiki kaya saka zvadaro saka ndakaita mazuva ndichifamba ndikaita kekutakura kamarimba ehe kapotebho saka pane mumwe eh, one akafara chaizvo akati ah, eh, karimbaka kanonakidza chaizvo eh, saka ndokwamusha watu takanga taenda kwanga pane seremoni saka ainzi tendai musha watu anzi a ah, ndoda kuuya matema kupi kumba mondidzidzisa ndobva tada kumudzidzisa kamarimba kai chimudzidzisa kusvikira akugona eriyo kamarimba kai ini ndakuridza mbira saka ndobva taita two nemunhu wani wohosho eh, zvadaro ndobva tagara ndobva tazodeedzwa kuseremoni yanyamutamba vehotel kanzi a ah, uyai kuno tine seremoni kwakambasha ndobva taenda kwakambasha kwe ndobva takuridza eh, kamarimba 1 e, eh, nembira ah, zvikanakidza zvikanzi ah, zviri kunakidza chaizvo madii kuti marimba akwane kana 3 ataiwa ndichagadzira tobva tagadzira mamwe marimba saka takazowana mumwe munhu one ainzi jefferson jefferson ngozo akanga abva kuchegutu abva auyawo kwanza andoda marimba ndikuda chaizvo kuti mundidzidzise ndobva ndamudzidzisa ndobva tagara naye davison ndobva taita marimba t soprano nebarto nembira one ndobva taakuridza achienda mune mapati aakuridza zvakanaka saka zvadaro eh, anyamutamba vakati ah, munogona steriki muri kuridza zvinhu zvekunakidza vanhu nekuti tiri kunzwa eh, mune tarendi yakakura steriki vanhu vaya kwaita mbiri yakakura kutaa vari kuridza zvakanaka saka ndiri kukudai kuti muye kuhotera right ya 87 ndobva taenda panyamutamba 87 ndobva tagara panyamutamba paye taakuridza tawana contract yedu ndobva taakuridza saka tanga taakuti marimba 2 ne1 mbira tichiridza zvedu tiripo panyamutamba eh, takagara ndobva tazotanga kurekodha eh, grammar kusathaton eh, kasimwo katakatanga ndi 87 iyeyo ndobva tatanga kasimwo kainzi chapungu nditakure kana nhema musasa nechapungu nditakure kasimwo kane two song ndi 87 ndobva tatanga eh, ndobva taridza takuridza tikuti tipa contract panyamutamba 87 88 89 ndopatakazoita eh, ngoma dzepasi ndobva taita takatumidza zita tikati nekuti gurupu harina chi harina zita bva tati mhera wawo yabrothers nekuti takatanga tiri two eh, hakusi kureva kuti takaberekwa tiri two aa asi ishamwari taiwirirana nekuti takatanga kuita group tiri two ndobva tazotsvaga munhu saka ndobva tati ah, tofanira kuita nherowaya brothers ndopatakaita nherowaya brothers eh, tichiridza marimba nembira eh, kusvikira tagara paye E, takazoita imwe rekodhi zvakare pa, kubva pana, e, pana ngoma dzepasi ndobva tazoita imwe rekodhi e, yainzi chikwambo e, ialbum zvakare iyo ine six song e, zvadaro tichiridza e, ndobva tazotsvaga mumwe e, ainzi banda aibva kuzambia ndobva tamujoinisa e, ndobva tanga kuita zvemagitare tikati ah, ngatipraktizei magitare e, eh, tendai ndiye airidza lead ini ndairidza mbira ndaimudzidzisa e, ndobva tatora one mumwe webhesi anonzi costa mabani anogara muno muchitungwiza ndiye akanga ari pabhesi ila airidza mbira saka ndobva tanorekodha rekodhi takaisa marimba mashoma tingangoti two marimba panga pane soprano nealto ya nebhesi mbira ah, bhesi guitar eh, saka tadaro ndokubva tamboiti tengese asi zvanga zviri zvinhu zvaingonetsawo asi gurupu raingofamba nekuti tanga tiri pacontract panyamutamba saka vazhinji vaifara vakawanda vachifara kuti ah, zviri kunakidza eh, tagara ndingango takanga ndakaizoita imwe album zvakare eh, inonzi tapera saka taita album iyoyo eh, ndokubva patakapedzisira kuita album iyoyo ndopakafa mumwe one wokuzambia ndobva tazosara nevamwe vakanga varipo eh, takuridzaridza ndobva tazotora christopher muchabaiwa e, ari kwamapfuma anoridza bhesi ava takazotaura kuti atibatsire e, kuridza bas guitar e, ndobva pana tapera ndobva atibatsira ndobva taita tapera iya ndobva tambomira takadaro tobva tagara saka chakazoitika nekuzogara kwenguva ndezvekuti eh, kuti ndizochinja zita ndezvekuti tendai musha wato akafa pahotera ndi akabva afa bhanda achibva afa eh, nekuti ndo vakanga vaka vari vandaivimba navo pabhendi eh, davison ngozo achibva afa futi yeah. saka ndobva ndasara ndiri one saka ndobva ndaona ndagara ndikati ah, ndingaite sei eh, kuti ndirambe ndichiti nhero eh, brothers nekuti vandaita navo vakafa saka ndakazoita purani yekuti chirega ndichiita chi nditi matema imbira group nekuti ndini andasara ndiri ndiri one eh, uyezve sezvo pane makore akazoti tere kuma 90 zo eh, ndakazorekodhawo eh, nenguri na, na joe eh, tichibva taita 2001 na joel saka ndobva zvapera zvakadaro eh, tine vamwewo vatanga tinavo eh, vatanga tichimboridza kuma 90s eh, joel aitombouya tikagara eh, kuno nana kiriyani eh, manyika tichiridza ngoma e, tichiitawo zvemagitaya futi e, saka tava tiri gurupu tichingoda richibatanidza batanidza e, zvichifamba e, tazotora mamwe makonda tichiridza pachikwana e, munana vip tichiridza tiripo saka nekuzogara e, gurupu ndobva ramboti mirei saka ndopandakazoti rega ndichironga kuti nditi matema imbira gurupu eh, ndokuzotanga kutanga kuti one eh, ndo pana matema imbira group ndobva ndazoita eh, one album yandakaita yakapromotwa namerisa eh, yatakarekodha eh, yanzi shanda ugarike saka iyoyo takarekodha tiri vanhu four eh, mamai matemai madzimai vangu e, namhofu anga aripo natinarwo e, neni ndobva taita album iyoyo saka zvadaro saka nekugara kwatangoita nenguva dziripo idzodzidzi saka ndine imwe album yandiri kutofungira kuti ndichakwanisa kuti ndichiirekodha ehe but ine six, ine six songs dzandoda kuti ndiite futi dzembira kuti inyatsofamba zvakanaka eh, ndingati ndo zviripo asi tine problem yekuti tine dambudziko rekuti iye zvino izvi zviri kunetsa nekuti hatina mashows ari kubatika zviri kuti netsei netsei eh, nekugara kwenguva imwe nguva zvichaita zvakanaka nekuti tanga tichitambudzika nekuti tinenge tisina equipment zvinhu zvekushandisa pa system asi ndofunga mazuva anoteera ndofunga zvichaita zvakanaka kuti tikwanise kuti tifambe sezvo iye zvino izvi gurupu riripo pane two girls vanotamba vanotamba zvakanyanya chazovaona imwe nguva eh, madancers aripo eh, pane imwe yatichaita album nyowani saka ndiyo matema ekumbira gurupu iripo izvozvi yatiri kufanira kuti tiite saka ndine shamwari yangu joel ndofunga achamboitawo zvimwe zvakawanda wanda achindibatsira batsira pane zvimwe zvandinge ndichida saka ndiye munhu wandiri kutotemba kuti joel ishamwari yakanaka chaizvo saka ndinotenda chaizvo kuna joel kuti anondibatsira nezvimwe zvandinotambudzika zvaanondibatsira saka ishamwari yakanaka Tinotenda kune vazhinji dati vanyatsoziva ini ndini ndinonzi newton cheza chozengwa wembira dzematemai bira group atenda tinotenda